Jo et ass erëm Mëtt vum Mount, de 15 Oktober si mëttlerweil. Freet mech datt der ageschalt hutt, freet mech datt d'Rentrée iech iwwerlieft huet. An et geet haut dann an eng, jo, nei Ära, ech weess och net, ob s et nei Ära kanns nennen, mee et ass awer e wichtege Bestanddeel vun der Pokémon TCG History hei am Team Lëtzebuerg Youtube Channel. Ech begréiss lech zrëck a mir ginn haut an de Gym, souzesoen. Tja, has de gemengt, mir spillen hei mat den Gym Heroes ronderëm. Also Gym Heroes gëtt et op der enger Säit, ass de 14 August am Joer 2000 erauskomm, op der anerer Säit hu mer Gym Challenges oder Challengers, déi mer nächste Mount réischt wäerte gesinn. Insgesamt ginn et erëm véier verschidden Artworks an als éischt natierlech emol 120 Kaarten, déi elo eng Kéier hei zesumme kënnt. Gesitt Dir erëm hei riets a Hand, déi am Ament kënnt gesinn. Also eent, wat ass eeben nei? Ech, verschiddener si jo méi jonk vun Iech, déi dat Ganzt nokucken. Ech soe just, Journey Together huet hei säin Ursprong souzesoe fonnt. Dass déi éischte Kéier, wou eebe sou Kaarten. Gewidmet goufen esou in-game Charakteren oder och duerch den Anime haaptsächlech. Do komme se respektiv déi mar eens mateneen. Op den Anime baséiert eescht si op d'Spill. Kann natierlech diskutéieren wat war fir d'éischt do, den Anime oder d'Spill respektiv jo d'Gackelchen oder d'Hung. Dat si sou Diskussioune wou mer eis dierf eraushalen. Dee Montant hei ass ëm déi 200, 210 Euro, mat Versand war en bei 220 Euro, koum aus Holland, frësch geliwwert. Ass och hei erëm esou een Longquimp oder wéi en dat nennt. Dat ass einfach gewiescht, dat déi dann esou fréier an de Geschäfter einfach esou ophungen, dann als Eenzelpäck konnts huelen. Deemools goung dat nach alles, hautzedags wanns du Eenzelpäck géifs an de Supermarché maachen, da géifs de rapper klapp mëttlerweil kréien, wëll jo, mir si Mëtt Oktober, Ech huelen dat hei elo Ufanks Oktober op. Ech wees awer nach emol net ob bis dohinner wou de Video eraus kënnt iwwerhaapt schon Mega Evolutions dobäi erausgekomm sinn. Mee dat ass Zukunftstalk, hei si mer elo mol nach an der Vergaangenheet. Insgesamt ginn et och 4 Artworks erëm an mir hunn et eben virdru gesot, mir si elo 40 Nächten am Joer 2000. Am Ufank et gouf. An der Kanterregioun 8 Arenaleiteren, dat engt ass wéi d'éischt, dann hu mer de Rocco gehat, du koum d'Misty, do koum hien, de Kolees, de Lieutenant Church an da misste mer nach d'Erika hunn, déi Dir elo eng Kéier hei op der rietser Säit gesitt. D'Artworks sinn et nach ëm 4 Stéck, also mer si vun 3 op 4 erop definitiv geklomm. Do hunn d'Pokémon-Company sech definitiv eng afale gelooss an nodeems Der dat alles gesitt hutt, presentéiert ech Iech einfach mol 3 Kaarten hei, déi mer zesummen hunn. Enke en Misty säin Hancy an wéi dat oiwer elo dach schon hei soll gespoilert ginn, mee wéi dir et do ebe gesitt ass dat Ketti, ba Ketti kann een et och einfach esou nennen, ass dat einfach esou riets drop. Dann als nächst, jo dir hutt et am Fong scho gesinn, da kann ech och e bësse méi séier maachen, en Misty Poliwag an zu gudder Lescht nach en Eric Skilfari dee mer do drop hunn. Insgesamt also dann 3 Kaarten déi ech iech eng Kéier aus menger Kandheet gewisen hunn. Und en plus de Mystic Polywag ass a mengem ganzen äh, Pokédex, den ihr grad am Projet 150 gesitt, och mat dran. Also esou gesinn déi Kaarten aus. Et ginn och Holo-Kaarten, ob mer elo eng Holo-Kaart haut zéien oder net, weess ech net. Kucken mer eis einfach emol un. Ech kucken eng Kéier op mäin Ziedel, op mäi Knäipziedel hei. Ech hunn alles gesot, jo jo, et ass wéi an der Schoul, mir sinn hei an enger History, an enger Geschichtsstonn an der Pokémon Company, voilà. Dann hun der dat och erem geleiert. Dir gesitt och hei, vläit gesitt der et mol net allze gudd, wann ech bëssen do gesäit een eben wëll esou eng aal, en aalt Set ass dat do, och einfach esou e Stréch mat dran ass. A mir maache mol einfach lo carrément, giff ech soen, e Pak op, deen en entretemps jo och 25 Joer schon huet, wou ech mech awer och net méi vill kann dorun erëmee. Ech hun a menger Sammlung e bësse gekuckt, ech hu sou zwou aal Tinboxen hei leien, wou ech dat bëssen heiansdo da duerchkucken. Hun ech Kaarte vun dem Set? Hun ech keng. An dann hun ech de Paak schon futti gemeet, mee dat ass eben de Paak dee 25 Joer ass. Mee mir sin éierlech mateneen, en huet sech besser gehaal wéi ech mat Onto 32 effektiv nix, mat 33 Joer huet e sech besser gehaalen effektiv. Sou kucken mer mol, hu mer schon den éischte Spoiler, dir kennt mech, mir maachen kee Krachekrick a mir fänken dann de Spaass hei zesummen un. Dem Sabrina säin Venonnet, an dat ass e ganz coolen Artwork, hatt ass mol eng Kéier mat dobäi, mir mierken dann och, ech hun d'Sabrina gönnt et ernimmt, mee. Eier 120 Kaarten, wéi ech den, nee dach, ech mengen ech hunn et gesot. Mir gesinn eben do och bëssen och, et sinn net nëmmen déi 4 éischt Arena-Leiter, mee och déi 4 lescht, wann et sou kann nennen, déi, déi Challenge ass, déi mer eben nächste Moien eng Kéier da wäerten och am Detail kucken. Sabrina säi Venonat, dann de Brox säi Vulpix, also och vum Anime hier ganz, ganz schéine Charakter, ganz, ganz nostalgesch Momenter. Freet mech, datt mer déi Kaart hei zesummen um Youtube-Channel matenee gezunn hunn. Als nächst Kaart dann dem Brox säi Mankey. Mankey jo mëttlerweil bësse méi een Opwand krut. Och a Pokémon Go gouf de méi heefeg, well e Krooddel an der Generatioun, war et 9 oder war et 8, ech mengen éischter 9, vum ville Krooddel eng Entwécklung an vum Typ Stage 3. De Kampf ass och dobäi, dann dem Erika säin Oddish, also do hu mer dann och eng Kéier d'Arena Leader an wär natierlech cool wa mer se all géifen an engem Pak zéien, mee Schwäert begrenz. Et geet eben do drëms, wéi mer bei Journey Together jo mëttlerweil hunn, ech mengen Journey Together huet awer eng aner Plaz an der Tram, mee do gesitt einfach den Ufank Fréi huet dat sou ausgesinn, den Eric hat säin Odditsch och artworkméisseg bësse verbessert. Dann als nächst Kaart den Trash Exchange, also jo, bësse witzeg haut den Numm, natierlech bëssen och provokativ. Hautzedaags kanns de keen Trash Exchange méi nennen, dann hues de einfach och aner Portmonni als trash ausgesinn. Dann déi nächst Kaart déi mer hei schonn hunn ass dem Misty säin Seal, säin Europe ass dat dee Moment. Ganz schéint Pokémon. Gefällt mer richteg, mir gin och do einfach déi Artworks, et ass wéi quasi gemoolt. Dann déi nächst Kaart ass dem Misty säin net Goldini, Goldini, mee säi Gold King, dee e bësse méi eng spatz Pick mëttlerweil huet. Horn Attack, déi zwar net just 10 Damage mécht, mee dir gesitt hei och mat de KP'en a mat den Attack-Dénger, dat war deemools eppes Besonnesches. Dann déi nächst Kaart, nach eng Kéier dem Misty säin Starmie. Gee si mer deen och eng Kéier. Ganz ganz anekdotesch Momenter an ech menge sou lues awer sécher komme mer scho bäi den Hit. Mer héieren dann Celadon City Gym. Eng Stadium Card hu mer och nach net allze oft gesinn. An dann elo zu gudder Lescht, mir misste elo bäi den Hit gläich kommen. Ass dat den Hit? Jo, et ass den Hit. Da gesi mer elo wat mer kréien. Mir kréien de Lieutenant Surge am Lieutenant Surge seng Pak. Bëssen Ironie des Schicksals. An zu gudder Lescht eng Energy Cat, wou der och einfach d'Symbol gesitt, wat ee och riets Hand gesitt. Jo, dat ass eis, eis Pro, eis, jo, ech wollt scho Promo-Card soen, mee eisen Hit ass eben de Lieutenant Surge als Haaptkaart vum Set. Natierlech, et war wieder nix, mee et zéien och einfach keng Holos an deem heite Set, mee dat ass eben de Problem, ech kafen déi Päck eenzel, Dat heescht, d'Leit sinn och net blöd, d'Leit wëssen dat se wahrscheinlech Lightbikes, also Liichtgewiicht, hunn oder net. Dofir hunn d'Kids kommen eréischt méi spéit an d'Projet. Ech hoffen emol einfach, et gëtt hautdesdaags alles dat ee kann se ofwien oder net, respektiv och souguer ofscannen. Mee héi, et geet ëm de Spaass, dir sidd nach ëmmer dobäi. Mëttlerweil schonn 200 Opriff, dat Ganzt hei. Also décke Merci de Projecteur eréischt virun Wat ass et hei? Jo, de siwente Part. Also mir si lo mol nach net e Joer am gaangen an ech mierke jo och wéi déi déi eeler Videoen, och Team Rocket war lo vill vun iech gekuckt ginn, lo fir e puer Méint. A mam Knut Klamme, dat ass déi eenzeg Resonanz déi ech hunn, well leider Gottes gi keng Kommentarer gemeet. Dat ass hautzedags ze vill verlaangt, mee trotzdem, mir maachen de Projet virun, mat eisem Hobby, mat eiser Passioun. Hashtag Leidenschaft gibt den Ehreglosen op dëser Plaz an ech fannen et einfach cool, Gi mir den Lieutenant Surge. De Bob, de Baumeister, soen ech mol einfach am Geck, deen huet mam Spill emmer vill Misär bruecht, och hei gezunn hunn. Dat war et, 10 ënner 10 Minutte bleiwe mer traditionell. Nächste Mount dann erëm de fopzéngte vum Mount si mer bei den Gym Challenges, oder Challengers, muss ech nach kënnen noliesen, hunn ech mech nach net preparéiert, also kritt dann eng Datz an der Schoul, egal, d'Schoulstonn ass hei eriwwer, ech soen iech merci, nokucken, a vergiesst net ze followen, vergiesst net de Fababs ze man, da gi mer eis nächste Mount dëse Projet hei zréck. Bis dann an ciao ciao.